CCN channel zohtu nulepa u le nau nan dam hna maw? Atutan cu CCN channel le naite August thla ah Zingngeih Par timi lenhloi a kan chuahpiaktu kan nau Nancy Dawt Chin Sung he i ton biaruahnak caan a si lai. Hi Nancy Dawt Chin Sung hi Kanmah Laiholh in an chuahmi cauk le mekazin pawl ah lenhloi a rak ṭial tawnmi a si bantukin atu zongah Zunngeihpar timi cauk in Laimi mino vialte nih rel awkah a kan chuahpiak caah lunglawmhnak tampi kan ngei. Cu lengah hi a hmuhmi cauk a zuarmi in hin Atu Laitlang ah kokek harnak a tongmi kan laihritlai unau vialte caah bawmhnak ding caah timhtuahnak a ngeih caah hin amah he CCN channel i ton biaruahnak kan vun ngeih khomi a si. A hmasa bik ah na konglam te theih kan duh ko a tawinak tein.
Ka nu he pi khen taang seh. Ka pa he pu tin hung hlun ceu seh. Laitlang kan khua cu Thlantlang peng Zahnak tlang saika ka seh. I ka chuahnak le ka thannak he khampat seh. Hi lehle cauk chuah ding ah hin na lung aan thawhtertu a bik khi zeidah si hnga a ruang? Aw, a bik in cun ka linhlawi a rak rel tawntu pawl he, mah pawl he ka thazaang bik cu an si ko. Anmah tete nih khin magazine tete ka rak ṭial ah khin an rak rel lengmang. Cun a dang i magazine a chuak ṭhan ding zongah khin zeidah na ṭial la hi ti bantuk. Ka rak ṭial cia zong kha bati khin feedback he hin ka pek lengmang. Cuti ti si tikah khan ka rak ṭial ciami tete hi fonh dih in cauk pakhat ah tuah ning law ca a rak reltu ramchung ramdeng ummi ca zongah an um har phengtu a si lai ti ruahnak in si. Cucaah cun ka careltu pawl kha ka caah cun thazaang ṭha bik an si ko.
Hi nan hue hi tah Laimi caah zei ṭhatnak dah a chuahpi lai tiah na zumh?
Lilhlawi cu mino ca deuh si tikah khin Lai nungak tlangval caah khan i pehtlaihnak, duhdawtnak kong he i pehtlaihnak ah khan a ṭhahnem lai tiah ka ruah. Cun mino pawl nih hin kanmah le kan miphun te khi kan dirpi ngam. Cun kan ca le holh kha kan dawt, kan ṭhanchoter hnga ca ding ah khan thazaang sa lai tiah ruahchannak ka ngei.
Hi atu chan cu ti internet zong zapi nih hman kho a si cang. Hihi internet ruang ahhin cauk pawl i sunlawinak zong hi a zor chuk thluahmah mi zong khi a lau ngaite. Mah bantuk a si lio ahhin hi bantuk lenhloi cauk na vun chuah kho mi nih hin mipi thazaang peknak ah zeitindah a lawh, mipi nih mah cauk cungah thazaang an in peknak cungah zeidah a lawh timi te kha Si, a ṭhangcho tuk tikah khan online in hin online media hi a tam tuk cang. Cu tikah cun printed media hi market hi a nei lo ti awk tluk si. Ram pumpi nih a chuahmi hei ti bantuk maw organization a ṭhawng taktakmi dah ti lo ahcun printed media hi hmunhma ngei lo, market zong kha ngei lo. Cu tikah keimah zong kha hmasa cu ka thinphanmi cu makha kha si. Cauk cu ka chuah ko lai, sinatein mipi nih an ka biatak lai maw, mipi sin a phan kho lai maw timi kha ka ruah. Asinatein tutiang ahhin uk thongkhat ka chuah i a dih khan si. Ka le, ka baw le thlantlang kuat ding lawng tang. Cun tlawmpal ka chiahmi kha aa kuat ṭhan a haumi ram kha a ka cah ṭhanmi pawl kha kuat ṭhan ding si. Cuti ti si ahcun mah ka len hlawi hi aa nihin ni tiang cun uk thawng khat hi aa zuar kho tluk khan si. Kan in lawmhpi tuk. Ka lawm tuk ve. Ram ngan ahcun minthang cauk pawl an ṭialtu pawl nih cauk pakhat an ṭial tikah

Kan dirhmun hi a phu lo. Sinain a phu lo ti ko bu ah chuah lo ahcun zeihmanh thlai chuah ding kha si hlei lo. Cucaah cun a phu lo buin kan chuahmi kha si ko. A hmasa kan i timhmi hrimhrim ahcun na hi cauk chuah ruangah hin zeihmanh i ruahchannak hi um lo. keimah lei in mah i ka linhlu tete kha aa fung tami cauk pakhat ah va chuah kha si ko. Mah cauk thawng zumnak ka chuak la, cun zei bantuk pakhat khi ka si lai timi khi ruahchannak zong pakhat hmanh ka nei lo. A bik in CCN zong nih interview nan ka tuah lai ti khi a ruahring ka ruat lo.
Ni le hawi cauk in a chuakmi te vialte hi kokek harnak a tongmi

Ka chuah thla August thla si. Nak ka chuah ning kan tuak ca zongah kan chuah chin si fawn. Cun harnak an ton hi kan an ton tikah cun kokek harnak a chuak ni ahhin siang tampi a rawk te lai. Cun inn zong a rawk lai. Thil tampi kha a rawk kho. Maka chungah khan ngakchia tete sianginn an kai lai, an sianginn a rawk lai. Cun uniform bantuk hna kha tampi a langhter mi um hna. Cun keimah hi ngakchia he umṭi a huam mi ka si. Cun ngakchia dang a dawmi ka si tikah khan a dang lei rawhralnak hi cu dawtnak lawng tampi le phanpi ka ngei. Asinain mah ngakchia tete caah hin a bik in thazaang chuah kha ka duh. Cucaah mah ca a chuahnak in a chuak mi phaisa dihlak le Na cauk chuahnak ding a hram kan bunh i phaisa a zun paoh kha tuahchih ding kan hmuh an si. I mah khoika dah na hlut lai, zei bantuk ah dah timi kha an ka hal lengmang kha han chim ka duhmi cu. Mah lio ah khan keimah zong nih khan ka kawl ngakchia le he a pehtlaimi cawlcanghnak a um ahcun na pa cung ah khan ka hlut lai ka ti lio ah khan library charge mino department nih khan education fund rising campaign an tuah. And mah hna hi cun fonh in cun anmah sinah khan mah phaisa vialte hna pek i anmah nih a ṭha rem an timi thawng khan lai ee. Atu tiang an chimning ahcun Hakha, Falam, ah Tidin, Mindat complex mah i a ummi ngakchia pawl ca. A bik in 2015 kum thong he le kum hleiruk i siang an kai ti. caah khin duh piak in si. Lai catial thiam ah ahodan na uar bik mi si, na cun a ruang zong ah dan na uar bik nak si.
Lai catial ti vialte hi ka uar ti hna. Nain na uar bik nan ti zong ah khan maw. Ka uar bik mi hi muko edita pu cu rin hi se. Zong ah da ka uar ti si cun ama hi Lailun hlawi pawl hi a tial kan dingmi le cu hi tonbitling a chuah khomi si. Anih cu zeidasi ti si cun hi a hlan lio i kan sining te khi tuchan ah khin a rak put ṭhan khawh. A cauk kan rel a si cun kan rak phak bal lomi kum lio lawng khi si ko la. Natein mah khakha a hlim kho loin ding tein khin tuchan mino zong nih kan cohlan le kan pom khawh ding te khin a tial khawh. Cun a catialmi khi voi hin tikah uh, mi le thla hei ti bantuk sining le hmunhma pawngkam khi kan rel lio cuahmah khin kan phan kho cal hi bantuk khin si zong ah khin a catial si ko ong.

Form in khan cauk pakhat chuah cu ka duh. Cucu ka chimh a si. Pathian nih a ran ti cu a tlinter ko ka lak.
Laimi hi ca kan rel lo tuk ruangah hin cauk ṭha nihin a tlawm tuk a si ti khin cheu in ruah. Na bantuk cun khen le ti nan ruah.
Cauk ṭha nih a tlun tuk ruangah kan rel lo ti cu kei cu ka pom lo. Iati ahcun cauk ṭha lawng kha rel ding cu si lem lo mu. Ca rel timi cu a zei paoh kha rel ding si ko. I zei ruangah dah ca kan rel lo timi khi kan kokek kan sining tein khin ca he khin kan rak i hlat tuk. Ca timi khi Baibal ca le hla cauk dah ti lo cu rel ding phun in khin kan ruat lo.

kan ca hi kan uar bak hau, kan ca hi kan duh bak hau, cun kan ca hi kan dawt bak hau. Uh, hophiul ah a si pang hau, lai ca khi. Yeti cun atu cu minung pakhat nih khin holh khi a tlawm bik phun chun phun ri thiam si. A tha tuk hau. Sna tu in kan ma kan kor bak hau. Kan pi kan tu hau, Pathian nih a kan pek ning kan hol te kha. Kan thiam chih peng kha ka duh. Cuca cun lai ca le la holh khi hophiul ah si pang si. Cu a si khawhnak a tha deuh ah cun Cauk hi tampi kan herh rih. Laica an i chuakmi. Capi pawng pawl hi cu ṭial thang kan tampi. Mekazin zong hi tampi a chuak. Sinain hi minute panga maw minute pahra maw caan van hmannak ding ruak tiah van relnak ding ca ti bantuk maw kaw holh cun yata sapi pawl khi kan ni nih cun kan ngei tuk lo. Cucacun mah bantuk pawl khi nuk. kaa thlennak ding ca le cahil i awtnak ding ca cun yatah sa piin i awk ah khin a ṭha. Kawl ca te kawl hna, Mirang ca te kawl hna cu tam tuk. Lai ca cu kan zung din la kan ti bak hin khi capi kong pi lawng khi se tikah khin huam khi si lo kan na cia zong khi cuca cun i atu a tlawm te a tawi te yata sa te khin ko khi tampi chak se na khin ce khin at khin at la a khan ca tam pi kan rel kala ko na Mipi sinah CCN channel hmangin siaherh biacah na duhmi a umnak
CCN channel caan pek in a zotu, cunzungeipar cauk a reltu, a cawtu, a phawzamtu, a ceihtu le zungeipar cauk a ka chuahpiaktu ka u le ka hawile nan dihlak chungah ka lawm.
CCN channel cungah na run duh na siaherh bia chim ding na ngei maw? Uh, atu bantukin Laiholh tiin thawngzamh nang nan doh kho ca khan kai lawm tuk. Cun a hlan ahcun Kawlram cu nan theih bantukin connection khi ṭha tuk lo caah khan connection ṭhat caan ah hin ka rak zoh tawn ko. Cun a ṭha tuk, ngaih nuam tuk i a hmailei zongah i zuam chinchin u. Mahnak ṭha in ramleng miphun caan thazaang chuah rih ko u ti kha chim ka duh.